Bon bini na otro episodio di Messy Hair Devotional. Prome ku nos rende den episodio di awe, laga nos hasi un palabra di orashon. I nos ta resa, Nos Tata ku ta na shelu, bo na por ser santifiká. Tata, mi kier pidi bo pa bo yena bo presensia den e kámara aki, pa bo permití ku tur kos por bini konformi bo divino boluntat. Yuda nos pa nos por komprendé e mensahe di e episodio aki i tambe pa nos pon'é na práktika den nos propio bida. Ta mi orashon den nòmber di Kristu Hesus. Amèn. E versíkulo prinsipal nos ta hende den Promé Samuel kapítulo tres versíkulo unu, i e ta bisa, Awor e muchu hòmber Samuel tabata ministrá na Señor dilanti di Elí, i palabra ku tabata bini di Señor tabata skars den e dianan ei, i vishonnan tabata masha poko. Den e dos kapítulo di Promé Samuel, Beibel ta splika nos ku e yu hòmbernan di Elí tabata hòmbernan pèrvèrso. Nan no tabata konos e Señor ni e kustumbernan di e saserdotenan pa ku e pueblo. De echo, e hòmbernan akí tabata menospresiá e ofrenda di Señor. Kual a pone ku e piká di e hóbennan akí tabata masha grandi mes dilanti di Señor? Parti prèkta ku Elí a tende tur lokual ku su yuanbanan tabata hasi ku henter e pueblo di Israel. El a tende kon nan tabata drumi ku e muhénan ku tabata sirbi na entrada di tènt di reunion. Pero, Elí, kende tabata representá Dios na e pueblo, no tabata korigí su yunan. Señor no a apresiá e falta di rèspèt kontinuo i el a duna Elí e mensahe aki. Pakiko bo ta despresiá mi sakrifisio i mi ofrendanan ku mi a ordená den mi lugá di biba, i ta honra bo yu hòmbernan mas ku mi, dor di hasi boso mes gordo ku e mihó di tur ofrenda di mi pueblo Israel. Den e tempu ei, Señor tabata papia ku e pueblo pa medio di e sumo saserdote i e saserdotenan, kual irónikamente tabata Elí i su yu hòmbernan. Pero manera boso por a lesa òf manera boso por a skucha, ni Elí ni su yunan no tabata onra Dios ku nan bida. Dor di praktiká akshonnan ku no ta konforme Dios su boluntat, peká ta slòi priba nos i sin nos sa, poko poko e ta kuminsá hala nos leu for di Dios. Komo ku Dios ta santu, peká ta bai kontra di. tur lokual ku Dios ta para p'e. I no ta Dios ta hala for di nos, pero ta nos pikánan ta forma un barera kontra Señor den nos bida. Komo ku esaki tabata e kondishon di esnan ku Señor tabata supos di komuniká kuné, e palabra di Señor i asta Su presensia en bèrdat tabata skars. Meskos ku Elí i su yunan, nos tambe tin e posibilidat di krea un relashon ku Dios, pa medio di orashon i estudio. E manera kon nos ta trata nos relashon ku Dios ta influensiá kon nos ta trata e kosnan di Dios i tambe e ta influensiá tur esnan ku ta rondó di nos. No sea un Ofni, un Finees i un Elí. No stroba otronan di hala serka di Dios dor di bo falta di komunikashon kuné. Ora nos ta yama nos mes kristiannan òf siguidor di Kristu i nos ta biba kontrali di su boluntat, e ta trese konfushon tokante ken Dios ta i tur kristian ta wòrdu mirá komo hipókrita. Di banda di e sistema akí, eingelik nos ta strobando e evangelio di avansá. Awe mi ke invitá bo pa ta alerta i pa no duna. Ka chans pa sluip e poderá di bo bida. Mi ke kurashá bo awe pa bo kore bai serka Señor den orashon i pidié pordoná bo pikánan i tuma kòntròl di bo bida. Pa asina via di dje bo por tuma desishonnan ku lo no solamente onr'Ele, pero ku tambe lo benefisiá bo bida. Dji sa esaki, Señor ta bisando. Ata, mi ta para na porta i ta bati. Si un hende tene mi bos i habri porta, lo mi drenta serka dje i lo sena kuné i e kumi. Pues awor e pregunta ta, Kiko bo ta wardando? Si e episodio aki ta wòrdu di kualke benefisio pa bo, mi ke invitá bo pa kompartí el ku otronan, pa asina nan tambe por benefisiá for di dje. I manera semper, te próksimo bia! Ayo!